Merci, Här President. Merci der csv an dem Marc Spautz fir dës wichteg Fro. Et huet ee gemierkt, dass zënter der Situatioun vum Covid komm ass, déi Fro ganz vill Famillje beschäftegt huet. Den Här Spautz huet elo richteg gesot, et si ganz vill Bréiwer komm. Eis Partei ass vläicht e bësse méi digital. Bei eis si ganz vill Leit, déi ugeruff hu beziehungsweise awer och E-Maile geschriwwen hunn. An ech kann Iech soen, informatesch ausgedréckt, et war net Null an et war net Eent. Et war wierklech eng Diskussioun an deene leschte Wochen, wou d'Familljen, déi eng gesot hunn, et ass gutt, wa meng Elteren dohi also an der Seniorie geschützt sinn, an aner hu gesot, wéi wéi kann een nëmmen, et hëlt een deenen eelere Leit alleguerten d'Fräiheet. Gutt, mir hu si selwer eng Famill, wou d'Elteren an de Seniorië sinn. Et ass net einfach. Eist Klengt doheem huet och gefrot, wou ass dann elo d'Urgroussboma, firwat kommen ech net méi dohin? Et ass keng einfach Situatioun. Et ass awer nu mol och esou, dass een do muss eng Kéier soen a réckblécken, wéi d'Situatioun ugefaangen huet. Wéi mer nämlech déi Entscheedungen an der Familljekommissioun och presentéiert kruten, huet d'Bild sech vill méi düster duergestallt. An do war et zu deem Moment och sécherlech, an den Ae vun de Piraten zumindest, déi richteg Entscheedung, fir ze soen, Mir huelen de Risiko aus de Seniorien eraus a mir kucken, dass keng Infektiounen erakommen. Et ass kee Geheimnis, ech kommen aus enger Gemeng, wou de Covid an de Seniorien e grousst Thema war. Ech hunn et hautno materlieft, wann ee Familljememberen huet, déi an den Zëmmere sëtzen an da ruffe se doheem un, Wat soll ech maachen, am Zëmmer niewendrun, do steet e Ziedel un der Dier, Dir huet Covid. Wat geschitt elo mat mir? Wéi geet dat elo weider? Do ass et sécherlech ee grousse Problem gewiescht, datt et net zentral geléist ginn ass. Dat ass sécherlech och aus dem System vun de, aus dem politesche System eraus, et war een einfach net virbereet op déi Situatioun, déi eng Kéier géing antrieden, datt eng Seniorie virun quand même da awer esou enger esou grousser Gefor géing stoen an esou schnell mussen déi Entscheedunge getraff ginn. Well ech ka mer och virstellen, datt d'Madame Ministesch iwwer Nuet Verschiddenes huet missten decidéieren, fir d'Senioren deementspriechend ze schützen. Wat mir Piraten aus der Diskussioun gäre géinge mat eraushuelen, ass den Denkustouss fir méi zentral Entscheedungen ze huelen. Et ass nämlech esou, dat hu mer och selwer elo gemierkt, An der Nopeschgemeng ass da bemol eng ganz aner Reegel. Do ass et an där enger méiglech, datt ee vläicht nach iwwert den Drot mam Familljemember geschwat huet, wat bei där anerer guer net méiglech oder bei där anerer war eng vill méi grouss Ouverture. wat sécherlech d'Situatioun fir d'Familljen vill méi komplizéiert gemeet huet. Deementspriechend géinge mir gären der Ministesch mat op de Wee ginn, dass ee sech Gedanke mécht, wéi een an Zukunft, wann esou Situatiounen optrieden, een allgemeng Regeln, déi national gëllen, kann opstellen, well sécherlech kann een all Vertrauen hunn an d'Direktioun vun den Haiser, mee och do. sinn heiansdo d'Entscheedungen net, nenne mer emol, nozevollzéie gewiescht. Deementspriechend wär et flott, wann an Zukunft dat vun uewen erof kënnt. E grousse Merci gëllt dem ganze Personal an de Seniorien, wéi awer wierklech vill Iwwerstonne geschafft hunn a sech och hu misse komplett nei organiséieren. Ech krut dat. selwer mat, wann een an d'Seniorien elo se besiche geet, an och virdrun, wou et jo awer Méiglechkeete goufen, wéi iwwert den Drot fir mat Familljememberen awer a Kontakt ze kommen am Fräien. Et kann een net genuch Merci soen, wat d'Personal an déier Zäit geleescht huet. A sécherlech ass et un der Politik, fir elo déi richteg Schlussfolgerungen aus dëser Situatioun ze zéien an deementspriechend sech virzebereeden, sollte weider Situatiounen antrieden. Merci. Très bien.
Merci villmools, Här Goergen. D'Regierung huet d'Wuert, d'Madame Familljeministesch Corinne Cahen. Madame Cahen, Dir hutt d'Wuert.